Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic,

Nilqgħukom għal podcast ieħor Il-Biskuttin u naturalment miegħi George. Insellimlek. Hello.
Kif inti? Hello. All right. Hello.
Hello.
Hello.
Hekk għandi abtit ngħid. Isn't me you looking for? Tafa dik id-diska? Ija. Sabi ħafna, lajn irriċi dilli. Mela, nilqawkom għal eh, biskuttin sta drajtu tajb, ħafna kem ħana ħan għal l isu s-sikkat. ħafna jarawna fuq Facebook, fuq Smash, kull nar tal-ġemma fid-disawnof. Ekku, kont se ngħid, it-televiżjoni. Ħafna kummenti, ħafna jgħidu, ħafna jgħidu li l-qudiem it-televiżjoni qed jispiċċa jiena ma naqbilx, aħna nkunu l-ġenna u t-television ikun għadu għaddej. Min qallek li ser il-ġenna? Jien? Eh.
Eh, ċert, ċert ismu. Eh, mela.
Xiex? Xiex, mela.
Twikkajt bik hawn. U nerġa' nitwekka bik il-ġenna, le. X'biex noqgħod niġġieled miegħek immur għall-eternità l-infern. F'kull waħda.
Sew ukoll. Le, le.
Tagħtux kasu hi.
Kunu dejjem pożittivi, iva. Min għandu qalbu tajba ħa jmur il-ġenna. Anke intom. Min ma jiżbaljax, kulħadd jiżbalja. Kulħadd. Le, le, mhux kulħadd jiżbalja. Kulħadd. Tajjeb, imma jien hemm nixtieq immur. Jiena il-Ġesu ngħidlu dejjem. Nixtieq narak Imma m'għandix għaġla. Bakalji lesti ma m'għandix għaġla. Ħa naraw minnu l-mistindent tagħna llum. Interessanti.
Minn hawn nofsi

Il-mistieden tagħna huwa Mark Lawrence Zammit. Insellmulu. Insellmilkom.
Irrid ngħid li ħadt pjaċir ħafna qabel bdejna għax fost l-iktar nies li lqajtuni tajjeb u li ħadt pjaċir nitkellem magħkom għax il-chemistry ta' bejnietkom ma tantx rajtha postijiet oħrajn. Kumpliment, jiġifieri, vera.
Grazzi, grazzi. Grazzi. Tara aħna lqajnih l-iktar. Tara.

il-croissant. Rajt show, rajtna niġġieldu.
U kien hemm ftit entertainment ta' dak it-tip ukoll. Aħna bħal tfal ta' niġġieldu u nagħmlu paċi. Mela, Mark twieled fit-13 ta' April tal-1992. Ekku.
Meta, meta?
L-IT? Erġa' ara l-programm, għax dik hija l-kompetizzjoni, bagħtulna fuq il-WhatsApp tagħna d-9.
Għalhekk sa sejtek biex terġa' tgħidilhom. 7676, 13 ta' April 1992. Tajjeb.
Ninety ninety two, jiġifieri għandek żmien? Ħa nagħlaq 32. Għadek żgħir. Tidher iżgħar fil-verità. Ma nħossnix iżgħar. Le, tidher naqra iżgħar.
Ma nħossnix. L-ewwel darba li
int għidt, jiġifieri rajt lilek jien, kont qed iddoqq waqt l-għanja tal-poplu. Ma nafx hux xi ħmistax-il sena ilu. Forsi mhux daqs. Insomma, jista' jkun, jista' jkun, għax jien missieri kien u għadu jdoqq u kont indoqq miegħu, b'hekk bdejt. Missieri jdoqq il-kitarra u jien ndoqq il-pjanu. Inti għadek imma ddoqq il-pjanu jew le? Għadni, imma mhux daqq frekwenti daqs kemm nixtieq. Minħabba x-xogħol tiegħi rarament ikolli ċans immisshu. Imma il-mużika tgħidha t-tieni preferenza pratikament. Ejja, ejja, ejja.
Imma kieku tgħidli, jiġifieri fil-ħin hekk, kieku tgħidli x'tixtieq tagħmel flok il-ġurnaliżmu, ngħidlek il-mużika.
Tajjeb. Għalfejn tħossok aktar minn ta' 32? Huwa pereżempju x-xogħol tiegħek?
Ix-xogħol l-aktar, ix-xogħol kabbarni kmieni.
Ma tidhirx ikbar imma, ta. Imma minn ġewwa t. Minn ġewwa. Kif tħossok minn ġewwa. Eh, dik mhux idea tajba, eh? Żgur li mhix idea tajba, mhux qed ngħidlek li hi xi ħaġa tajba.
Ma ħossnix xiħ, imma nħoss li x-xogħol kabbarni kmieni ħafna. Fis-sens li nħabbat wiċċi ma' ħafna problemi li żgħażagħ tal-età tiegħi.
Ekku. Probabilment ma jkollhomx għalfejn ħabtu wiċċhom magħhom. Isma' jien għandi ħafna kurżità, nista' nibda jien? Iva, mhux bdejna diġà fil-fatt. Le, le, biex nibda nsaqsih jien. Ej, ibda. Le, għax huwa ġurnalist investigattiv. U hekk waħda mill-kurżità tiegħi, meta tkun qed tinvestiga storja, iġġib quddiem għajnejk li naf li jekk qed tinvestiga lili, Tista' tweġġa' l-familja tiegħi, jista' jkun li s-sorsi li waslu għandek huma sorsi għax lili jridu jagħmluli l-ħsara, imma tant kemm is-sorsi għandhom il-karti li huma veru, jien naf, forsi firma falza tiegħi, li inti tippubblika u tista' tweġġa' jien naf, il-omm, il-missier, jekk kien miżżewweġ, il-mara. Fhimniha d-domanda, George? Ara ma tibdix ta'. Għax hu l-ewwel x'qalli, qalli ġib il-kantanti ħa jintervistawk huma. Lesta d-domanda, x'għod tant trid, wieġeb.
Fidejk.
Mela, bniet nitlef l-irqad fuqha jien. Ġenwinament qed ngħidlek, mhux qed nipprova niblaffja, assolutament ma tantx nitkellem fuqha fil-pubbliku biex ma jaħsbux illi qiegħed nilgħabha tal-ħelu, imma vera nitlef l-irqad fuqha. Għax parti mix-xogħol tagħna hu dak. illi meta tinduna li xi ħadd qed jagħmel xi ħaġa li mhix etika jew ħażina, tikxfu għax inkella dak il-punt tal-interess pubbliku. U hemm mod u mod, tistaqsi. U hemm mod u mod, jiġifieri jiena, l-ewwel nett jiena dejjem ngħidha lin-nies, anke meta nkun qed nagħmel storja fuq xi ħadd, isma' jien ma għandi l-ebda interess li nfottilek ħajtek, la tiegħek, la tal-familja, lanqas il-karriera, m'għandi m'għandi l-ebda interess li la nwaqqa' l-ebda Prim Ministru, għax ħafna nies jaħsbu li jiena rrid inwaqqa' l-Gvern, m'għandi l-ebda interess minn dak, ġenwinament, Verament, l-unika ħaġa illi jiena nħossni responsabbli tagħha hi l-interess pubbliku. Jiena qed ngħid isma' din il-ħaġa li ġiet għandi hija fl-interess pubbliku? Kultant ma tkunx. Jiġifieri kultant jiġi xi ħadd u jgħidli isma' taf min qed jaqlibha l-mara? Is-stradak u jkun xi ħadd imlaħħaq pereżempju, qatt m'għamilt xejn fuqhom dawn. Naf li storja tajba u aktarx jaraw ħafna nies. Tagħmel tajjeb.
Ir-raġuni hi li ma nħossx li. Fl-opinjoni tiegħi, il-ġurnalist m'għandux jidħol fil-kamra tas-sodda tan-nies. Hekk naħseb. Issa jiena having said that, having said that, nemmen illi illi politiku, pereżempju, jew xi ħadd imlaħħaq li jaqlibha l-mara li ma kienx onest mal-mara tiegħu, Insibha diffiċli biex nemmen kif jista' jkun onest miegħi, ċittadin li qas jafni, però xorta ma naħsibx li fl-interess pubbliku noqgħod nikteb l-istorja dwarha. U tlift ħafna stejjer tajbin hekk. Mhux dejjem il-każ imma, Mark. Mhux dejjem, għalhekk ma nagħmilhiex. Għax jista' jkun il-politiku, jista' jkun il-politiku huwa uman. Mija fil-mija naqbel. Jista' jkun fil-pubbliku qed jaqdi xogħlu tajjeb, imma d-dar għandu problema mal-mara. Dan kulħadd uman. Jiġifieri jekk jiena politku u niddejjaq mar-raġel tiegħi jew mal-mara tiegħi, allura nibqa' magħha minħabba l-politika? U dik hija r-raġuni għalfejn qatt m'għamilthom, għaliex tant hija delikata. U tant ma tistax tiġġudikah il-bniedem f'dawn l-għażliet għax di tista' tiġri lil kulħadd għada, jiġifieri tista' tiġri lili nkun inni 20 sena miżżewweġ, ikolli l-ħajja perfetta nagħmel korsijiet ta' kanna, tiġi waħda u. Skużawni, laqat il-microphone jiena għandi ta' tifel. Ġifieri wara.
Tifxil il-wires.
Issa ma niġġudika l-ħadd. Nitkellmu fuq xarabank, però ġifieri wara xarabank inti bdejt ġurnaliżmu. Issa qiegħed it-Times of Malta, ilni sentejn u xi ħaġa.
Le wara xarabank għamilt sena nagħmel programm ta' television, nhar ta' Erbgħa flaxija. U mbagħad bdejt it-Times of Malta, ġifieri ilni mit-twenty, twenty. L-Erbgħa fost il-ġimgħa.

Imma allura, imma kultant tiġi xi ħaġa li Ma tkun vera. tgħinx x'qed tagħmel, jiġifieri. Jien ġurnalist investigattiv, kif qal tajjeb Ġorġ. Eżatt. Semmi li ġistejjer li investigajt, per eżempju. L-iktar tnejn. L-waħda li ma ħallitekx torqod. O, di, aw, tal, tal, tal, tal, fi, f'Settembru kellna, konna jiena u Jacob qed nagħmluha, l-istorja tal, tal-benefiċċji soċjali, tan-nies li kienu qed jieħdu benefiċċji soċjali issa qegħdin il-Qorti illi, illi ma kinux intitolati għalihom. So. Dik inkwetatni mmens. Inkwetatni għaliex? Dik kienet fl-interess pubbliku, ovvja, dejjem eluf ta' eluf ta' ewro. Imma, u di di il-problema tal-ħajja, illi għax aħna nieħdu pjaċir ngħidu ara, il-ħżiena u t-tajbin, mela, it-Times ħarġet skandlu, mela fuq min hu l-iskandlu, ħżiena. In-nies li kienu qed jieħdu l-benefiċċji, ħafna minnhom, bdejt ninduna, li kienu foqra u morda. Mhux mija fil-mija. Ma ngħidlekx mija fil-mija, għax kien hemm min ma kellux bżonn u ħadhom, Alfred. Imma ħafna, kif neħħewlhom il-benefiċċju għax il-Pulizija qabduhom, għax da teknikament il-Pulizija ta' kienu diġà qed jaħdmu fuqha, biex inkun għedt kollox, bdew jgħidulhom aħna m'għandniex biex ngħixu issa. Hi l-ħajja komplikata u dik tlift l-irqad tweġġagħni, imma issa naħdem biex nara illi dawn in-nies li għandhom bżonn il-benefiċċji f'pajjiż li hu tant magħruf għall-benefiċċji għax to be fair aħna verament magħrufin li għandna benefiċċji tajbin Malta u vera, jieħdu benefiċċju ieħor, imma mhux wieħed li ma ħaqqhomx. Għax il-ħażin xorta kien ħażin. Jien nemmen ftit li l-ħażin m'għandekx tiġġustifikah għaliex imbagħad it goes down it goes to hell eventwalment.
U meta toħroġ fit-triq? Pereżempju di tal-benefiċċji soċjali. Għandek hemm ħafna nies involuti, ġifieri ara kemm ħa taqla' ħars bl-ikrah. Iva, imma fl-aħħar mill-aħħar mhux qed taqla' ħars sabiħ lanqas.
Jiena ngħid meta nixba' jew meta niddejjaq bil-ħars ikrah, nitlaq, ma mhux nibda nagħmel xogħol differenti biex ikolli l-ħars sabiħ. Għax inkella mhux ġurnaliżmu dan. Dan mhux bħall-politiċi wkoll hu. Eżatt, jiena nemmen ħafna ftit fiha dik, jiġifieri ħadd mhu perfett imma. Alla ħares pereżempju jiena, biex ma nsemmi 'l ħadd, nagħti kas x'qalu fuqi f'ħafna drabi bħala Sindku, affarijiet li m'għandhomx x'jaqsmu pereżempju, imma di parti nafuha. nafuha. Di tal-benefiċċji soċjali, pereżempju, wara komplejt issegwi inti. Komplejt, issa għadhom il-Qorti. Kien hemm xi ħadd pereżempju li ċempillek u qallek isma' jiena qed nieħu, fottejtli, ħassartli. Le.
Ħa nkun onest, din ngħidha u dirtha xi darb'oħra wkoll. Jiena qatt ma rċivejt theddid jew nies, ġifieri verament, ġifieri għax ħafna jgħidu għax hate comments kemm trid, però jiena għamilt deċiżjoni xi ħames snin ilu li ma nibqa' naqra xejn kummenti, ġifieri jien la naf la naf x'jgħidu tajjeb u la naf x'jgħidu ħażin. Imma dik esaġerata f'dal-pajjiż, mhux dal-pajjiż biss, din tal-hate comments. Hi, għalhekk ma naqrahomx għax mhux worth it. Jiena nippreferi jċempilli Alfred Zammit jew George u tgħiduli isma' dik l-intervista vera ħażina kienet. Ma nafx x'kellek u napprezzah dak il-feedback għax mingħand ċerti nies li taf jifhmu u taf illi jridulek il-ġid, nieħu pjaċir bih. Ma saret komda li n-nies jattakkawk minn fuq keyboard jew mill-mobile, jidħlu fuq il-Facebook u ma jkunux kapaċi jiffaċċjawk personali. Fil-fatt qatt ma ltqajt ma' ħadd fit-triq. Issa, in-nies tajjeb li nkunu nafu lkoll kemm aħna li l-liġi tal-hate speech qiegħda hemm. Għax int ma tistax tpalla bl-addoċċ fuq il-Facebook. Ħa nagħti eżempju żgħir. Jekk jien pereżempju ngħid, biex ma nsemmi 'l ħadd, Mark huwa korrott. li qed nimmalafha magħk. Jekk George jagħmilha share, George huwa ħati bħali. Tajjeb? Dik hija agħar mill-hate, il-malafama, dik libelluża. Fhimt?
Imma jekk jien għamiltu l-post inti toħodni l-Qorti. U tista' tuħu l-Qorti wkoll skont il-liġi lil min għamel share. Ma nafx kontx tafha dik. Għax konna tkellimna fuqha kalamita. Jaqbdu pereżempju post u jaqbdu jagħmluh share, ikun jixxerjaw jew jikkummentaw. Anke min jikkummenta jista' ukoll ikun kompliċi fiha l-ħaġa. U qed jitressqu n-nies u jeħlu.
Jiġifieri int taqbel li kien tneħħa l-liber kriminali pereżempju? Le.
Jiena naħseb li ġurnalist jista' jagħmillek jista' joqtlok bl-inkwiet. U jekk xi ħadd joqtlok bl-inkwiet inġustament, allura għandu anke jeħel il-ħabs. Imma jien ma naqbilx li kelli tneħħa. Għax il-liber kriminali kien li inti tista' tmur il-ħabs għax imma la famajt lil xi ħadd. Nixtieq nitfa' din il-kelma. Sensazzjonali. Jiena, taħseb li l-ġurnalisti kultant, kultant, biex ikunu sensazzjonali, inti mhux lest tagħmilha, imma biex ikunu sensazzjonali ikissru l-persuna? Mela jiena wkoll sensazzjonali. Kellna tip ta' ġurnaliżmu f'pajjiżna u għad għandna wkoll forsi. Irridu nagħtu iktar Għax kemm inti ħajġibu iktar likes. iktar milli biex tkisser lili, biex il-gazzetta tkun ħarġet aħbar esklussiva jew sensazzjonali. Iva.
Mela. Ok. Jiena tuni ftit ftuni mument biex nispjega x'nifhem jien b'sensazzjonali. Mela, li xi ħaġa li aħbar tkun sensazzjonali jien ma nara xejn ħażin. Tuni ftit ċans. Ġesù kien l-aktar persuna sensazzjonali li qatt qrajt fuqu jien, għax qatt ma ltmsax li ltqajt miegħu, imma li qatt qrajt fuqu jien. Dan, biex għamel l-ewwel miraklu, m'għamlux ġo dar, sewwa dana għamlu ġo tieġ, f'post fejn kwalunkwe problema żgħira issir drama kbira. Dak ifisser li d-debutt tiegħu riedu jkun show kbir. Meta tema, ma temax 500 imma 5,000 bin-nisa u t-tfal tagħhom. Meta fejjaq ma fejjaqx ir-riħa għad li jitfejjqu imma mard ta' min kien għadu. Meta miet Lazzru kellu ċans imur ifejjqu qabel ma miet. Ħallieh imut, imbagħad mar biex imbagħad Marta u Marija joqogħdu jgħidulu, Imma issa laħaq niten ħalli jqajmu mill-mewt. Ġesù kien sensazzjonali fil-mod kif għadda dan il-messaġġ u jiddispjaċini li l-Knisja ma tapprezzax il-ġenju komunikattiv ta' Ġesù f'dan is-sens. Għaliex il-Knisja wkoll ibbojkottjat ħafna l-midja għas-sensazzjonaliżmu. Però hemm linja. Hemm linja. F'jien ma nagħmilx kollox biex inkun sensazzjonali, però li inti li inti tikteb artiklu b'mod li jiġbed l-attenzjoni tridha bilfors għaliex inkella stajt m'għamiltu xejn. Imma hemm linja, jiġifieri jiena biex biex jarawni n-nies ma ninżax għarwien fuq it-television. sensazzjonali, jarawha żgur, fi l-ikbar valur mhux li jarawni, imma biex jarawni jrid ikun hemm xi tip ta' sensa, sensazzjoni hija t-tqanqil tal-emozzjoni. Issa jekk inqażżiżha, inqażżiżha Però ħażin. għas-sensazzjonaliżmu, ma nafx teżistix din il-kelma, imma naħseb, biex wieħed ikun sensazzjonali ma lesti nkissru n-nies? Assolutament li le, imma pereżem, le, le, m'għandekx tkisser lil xi ħadd għax huwa sensazzjonali, però jekk hemm xi ħadd illi fotta b'nofs miljun ewro fondi pubbliċi, per eżempju, nivvinta. Ma tistax taħbi. Valur ikbar.
Ma tistax taħbi.
Jien ma nemminx li jiena nemmen li l-valur tal-libertà tal-espressjoni mhux l-ikbar ħaġa li hawn. Ġifieri jiena bejn il-libertà tal-espressjoni u r-rispett nagħżel ir-rispett. Imma mbagħad hemm affarijiet fejn jiena naħdem f'xogħol fejn in-nies għandhom dritt ikunu jafu ċerti affarijiet. Jekk in-nies għandhom dritt ikunu jafu dak huwa valur ikbar mill-familja tiegħek jew minn kemm se tweġġa' int. Issa, imma aħna l-ħin kollu nagħżlu bejn il-valuri fil-ħajja. Ma, ma, dak ma jfissirx li jiena rrid inkissirlek ħajtek jew nfottilha, U anzi. la semmejna lil Sidna Ġesù Kristu. Kien sensazzjonali meta wasal il-waqt, għaliex fit-tieġ ta' Kana qallha, Mhux il-mument. Imma xorta fit-tieġ għamlu l. Għamlu bis-saħħa tagħha, ta' ommha. Iva, imma, imma ġara t-tieġ. Għax, għax obda 'l ommu.
Mela, mela, imma, imma. U ma riedx ukoll iwaqqa' ċ-ċajt il-għarajjes. Ma rridx iwaqqagħhom għaċ-ċajt. Għax dak iż-żmien l-inbid kien l-iktar ħaġa importanti fit-tieġ, bħalma aħna kellna l-vermut, per eżempju. Ma int ma nafx ilħaqtux, imma saqsi l-ġenituri. Illi mhux l-inbid kien popolari Malta u Għawdex u jgħidulek in-nies, il-vermut, kont tmur għand in-nies, ħa nagħmillek vermut. Veru. Mhux ħa nagħmillek whiskey, ħa nagħmillek vermut. Jiġifieri Ġesù ra, u mhux talli qdihom imbagħad, imma talli thom inbid tajjeb, u qalulu, 'Isma' kif qed tqassmuh issa da, l-skirna? Għax kien qed bil-kontra, l-ewwel jiskru, imbagħad ituhom il-ħażin. Fhimt? Li kont qed nipprova ngħid imma li ġara ħtieġ. U, u, a, jiena nħobb ngħidha di, darba kont f'tieġ u ġrat u kienet tal-biża'. Jekk żewġ min-nies jaqbdu jagħtu waqt l-Isle of MTV, Ma jinduna ħadd. Il-konsert jibqa' għaddej, ikaxkruhom 'il barra u kollu ma jiġri xejn. Imma ġotieġ xi ħaġa kbira. Jekk temmen jibdew jagħtu ġotieġ u ġrat u kienet vera esperjenza kerha, ma kienx tieġ tal-familja u ma nafx għax kont hemm. Jispiċċa t-tieġ, jieqaf, eh! L-għarusa tmur id-dar. Aħseb wara tara ġlieda fiċ-ċimiterju, pereżempju. Jew fiċ-ċimiterju.
Ħadt it-tfal lil missierek. Pereżempju. Jew fl-aħħar tal-funeral.
Rajtha. Jiena naf każ li ġġieldu fuq il-wirt Waqt li qed jidfnu l-missier. Eħe, ġoċ-ċimiterju, jien rajtha. Tieġ huwa post delikat ħafna, dak li kont qed nipprova. U kollox huwa sensazzjonali f'tieġ, jekk jekk l-għarusa tellgħet x'ilmant fil-bidu jew fl-aħħar, jekk ilbsiet xi ċur u x'kċib ta' ċurket u kemm fjuri kellha fuq il-libsa u kinux bizzilla jew irrakkmati, kollox huwa ħafna ikbar, ħafna aktar sensazzjonali milli fil-fatt hu. Dik nara xi ħaġa hemmhekk jien fil-komunikattiva brillanti ta' Ġesù. Meta jkollok xogħol it-tip tiegħek, tad-dar jinkwetaw, naturalment. U aktar, ħafna aktar milli jgħiduli. Jinkwetaw. Jinkwetaw aktar milli naħseb messhom, biex inkun onest, imma jinkwetaw. Kif nimmaġina li jinkwetaw? Għandhom raġun jinkwetaw. Għandhom raġun.
Għax huma jkunu jixtiequlek il-ġid. U biex inkun onest. U jixtiequ li ħadd ma jagħmillek il-ħsara. U jekk, u kif konna nitkellmu fuqha qabel di qabel ma bdejna, jekk taqra l-comments tal-Facebook, ġenwinament tibda taħseb li qiegħed fil-periklu. Il-mod kif jitkellmu n-nies iġagħlek tinkwieta serjament fuq is-safety tiegħek.
Jiena naqbel miegħek. Darba kien hemm wieħed li anke ried jimbarrali l-bieb, pereżempju. Ta suġġeriment lin-nies, għax kien hemm xi ħadd ipparkja il-belt ma' residenza ta' anzjana u din ma setax toħroġ miskina. biex tittgħaddi hekk. U qallhom fuq il-post, qallhom morru mbarraw id-dar tas-Sindku. Jiġifieri il-Maltin, il-poplu Malti taħseb li għandu jimpressjonani jien għax Ġeneruż, imma fl-istess ħin ikun kattiv. Kif tista' tkun kattiv u ġeneruż? Ma nafx, dik hija misteru kbir għalija, kif aħna daqs l-aktar poplu ġeneruż, imma wkoll daqstant kattivi ma' xulxin, u kultant għandna din il-mentalità korrotta wkoll. Stramba ħafna, ma għandix, ma għandix, ma għandix. Nispera li ma nużawx il-ġenerożità biex innaddfu l-kuxjenza. Dik tinkwetani biss. Nispera li dak iċ-ċekk kbir hekk li mmorru bih, f'dawn il-maratoni u jiena ppreżentajt minnhom dawn, jiġifieri huma parti minnha di ta' jiġifieri, mhuwiex ara jiena ngħaddi s-sena kollha nwaħħalulek imma. Issa, ħa nagħmillek, ħa nagħmillek domanda. Kieku fil-Gvern kien hemm il-Partit Nazzjonalista kont tirreaġixxi l-istess? fix-xogħol tiegħi, mija fil-mija, u nixtieq verament. Qed insaqsijilek għax ħafna jaħsbu li inti titwaqqa' Robert Abela. L-unika ħaġa għalfejn nixtieq jitla' l-PN huwa biex almenu jkolli ċans nippruvaha dil-ħaġa. Għaliex? Għax jien ħdimt biss taħt il-Labour bħala ġurnalist, fis-sens jiena nzertajt illi bdejt il-karriera Meta tela' l-Labour fit-2013, kont eżatt fil-punt fejn ħireġt mill-università u rrid insib xogħol. U naħseb tkun għalaqt il-50 biex jirnexxielek din is-sitwazzjoni.
Probabbilment. Imma din il-ħaġa li nixtieq jitla' l-PN biex almenu inkun nista' ngħidlhom lin-nies ara jiena naqbad mal-PN għax jiena f'moħħi hu l-Gvern hemm fil-Gvern. Jiena jekk il-Gvern, il-Labour ġie afdat b'maġġoranza enormi allura għandu jkun held accountable ugwalment ta' dik il-maġġoranza enormi, il-PN tista' taqbad miegħu so to speak, ħadd jista' jagħmel, imma l-PN ma jista' jagħmel xejn, il-PN. Isma' għalhekk insemmu l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Laburista, u inti qed tgħid nixtieq li l-Partit Nazzjonalista jitla' ħalli bħal speċi naqbad ma'. Għax żgur hemm ma' xiex taqbad.
Imma l-Partit Nazzjonalista għandu passat. Jien naf hemm każijiet il-Qorti li għadhom pendenti, jien naf hemm affarijiet oħra li forsi għajtu. Ma nafx, ġurnalist irid jaqbad tissa, ma jistax imur lura ifittex sorsi, isma' qabel l-2013 jien naf instaraq, kompjuter minn ġo ministeru. Jista'. In-nies qed jgħidu din. Il-ġurnalisti jmorru lura. Imorru lura.
Jiġifieri tista' tipprova jekk tmur lura qabel l-2013 u nimmaġina li hemm stejjer. Dan lingwaġġ li jintuża ħafna fil-Parlament, insejtu x'għamiltu fi żmienkom mhux dik qisha. Jien l-argument tiegħi hu dan. Inti, il-Gvern Laburista, tlajt bl-għajta li m'intix se tkun bħall-Partit Nazzjonalista. Għalhekk in-nies ivvutawlek għax tant kienu xebgħu mill-Gonzi u l-PN li ma ridukx u inti għedtilhom li se tkun differenti. Issa tiġix tgħidli għaxar snin wara ilek fil-Gvern, imma aħna bħal dawk ta' wkoll, anke dawk kienu bħalna, jien ivvutajtlek biex ma tkunx bħalhom. Ħa tiġi tiġġustifika x'inti tagħmel billi tgħidli li inti bħalhom. Għalhekk naħseb li u apparti issa għadek għaxar snin fil-Gvern, issa jekk hemm problema li ilha hemm li ilha li bdiet fi żmien il-PN, sorry, imma issa inti the buck stops at you. Meta tkun fl-Oppożizzjoni, kif qed jagħmlu l-PN bħalissa, faċli toqgħod tparla, sorry, skużawni nibda nolqot, faċli toqgħod tparla, imma issa inti hemm għalhekk għalhekk tellgħinik fil-Gvern. Naqblu
illi jiddeċiedi l-poplu, u l-poplu huwa sovran. Jiena qabilt Ħanna għedtlek, jekk f'Ġunju li ġej jien ma nkunx Sindku, probabbli nitlaq. Għax jiena jekk in-nies ma ttikx il-fiduċja, u tagħżel forsi pereżempju 'l ħaddieħor, jekk inkun, jekk jgħiduli. Mhux b'suppervja.
Mhux b'suppervja, le, jekk jgħiduli kompli nkompli. Però jekk in-nies tagħżel mod ieħor, Jien ma nemminx li inti kont kap ta' gvern lokali jew, per eżempju, ħa nsemmi 'l Bernard Grech li hu ħabib tiegħi, però kieku jien qlajt it-tkaxkira li qala' hu, jien ili li tlaqt. Temmen li politku il-poplu jibgħat messaġġ u jgħidlek lilek ma rridekx f'elezzjoni ġenerali? Għandek tibqa' hemmhekk? Politku għandu jibqa' hemmhekk jew skont is-sitwazzjoni? Isna drajna li meta partit jitlef il-kap, Jirreżenja wara ftit, issa jilħaq kapp ieħor. Din naħseb kienet l-ewwel darba li Bernard Grech u naħseb kien hemm Alfred Sant ukoll li kien tilef l-elezzjoni u wara ftit reġa'. Jiena naħseb ma tistax tiddeċidiha wara elezzjoni, imma jekk konsistentement tibqa' ma ġġibx ir-riżultat. Naħseb imbagħad trid verament tikkunsidra hawn. Għax inti tista' tkun sirt Kap issa u s-sena d-dieħla l-elezzjoni, ma ma tippretendi l-ebda Kap illi jaqleb id-dinja ta' taħt fuq f'sena. Jien m'iniex konvint illi Joseph Muscat bil-kapaċitajiet u l-ħila kollha li għandu u li kellu dak iż-żmien, M'għadnix konvint li kien jirbaħ l-elez, no ma forsi kien jirbaħ għax n-nies diġa kienu ddejqu fi 2009. Imma considering illi l-PN qiegħed daqshekk b'lura fil-voti, almenu fl-aħħar elezzjoni tidher ċara li kienet l-ikbar rebħa elettorali. L-aħħar elezzjoni Robert Abela ġab aktar milli ġab Joseph Muscat. Eżatt, eżatt. Però żewġ partiti naqsu wkoll. Il-Laburista żied.
Id-distakk kiber Il-Gvern Laburista żied id-distakk imma ħarġu inqas nies jivvutaw u l-PN naqqas aktar ukoll. Allura d-distakk kien iktar faċli li jikber. Jiena naħseb by now jekk ma rnexxilekx verament tagħmel xi tip ta' bidla li tinħass, trid tikkunsidra l-pożizzjoni tiegħek. Having said that, ħafna nies jgħidulek jien ma nara 'l ħadd aktar, Jiġifieri jista' jkun li l-kap preżenti jiddeċiedi li jibqa' hemm għax jgħid isma' jien ħa nkun interim sakemm inħejji t-triq prekursur għall-EMIS. Ħalli mbagħad induru anki fuqek personali fil-ħajja, mhux personali personali, inkunu nafu daqsxejn, għax inti Għawdxi, insiru nafuk ftit. Per eżempju, inti tikkritika x'jiġri fl-Ewropa, per eżempju, per eżempju Metsola. Kienet ukoll dan l-aħħar ġimgħat minħabba l-gwerra li ma missiex marret u jiġifieri tasal mhux tasal issegwi x'jiġri fl-Ewropa jew Malta biss. Ħaġa li żgur qatt ma nagħmel, u din ħa jieħdu pjaċir biha l-Laburisti naħseb imma vera nemminha, ħaġa li żgur qatt ma nagħmel inkun MEP u nivvota kontra Malta. Nastjeni imma ma nivvutax kontra Malta. Kont se nsaqsijilek din. Kont se nħalli l-Alfred u l-Pieħu.
Bravu, hekk għandu jkun. Għaliex il-messaġġ li qed tibgħat huwa vera żbaljat fil-fehma tiegħi. Nastjeni iva, imma ma nivvutax kontra Malta. Anke jekk ikun vot fuq xi ħaġa li jien ma naqbilx magħha li qed tiġri Malta, ġifieri jiena. Naqbel miegħu, ma għandek familja, l-familja ġewwa ħa tiġġieled. Tiġġieled kont l-argument, imma barra, kif noħroġ il-bieb ta' barra. Imma kultant, issa ħa nagħmel l-argument l-ieħor, jgħidulna, ara toqgħodu tiktbu dal-artikli bl-Ingliż, jarawhom il-barranin u tagħmlulna l-ħsara. Imma sorry, dik mhix problema tiegħi, dik problema tiegħek li kont korrott, pereżempju, in the first place. Taf x'ngħid? Jiġifieri, don't shoot the messenger. Però kien nkun MEP imbagħad nagħmel l-argumenti, nuri d-diżapprovazzjoni tiegħi, ma naħsibx li nivvota kontra Malta imma. U m'għandi l-ebda intenzjoni li noħroġ bħala MEP ta' Ġifieri imma kif semmejt li l-Ewropa ġietni di f'moħħi.
Tajjeb, la semmejna l-Metsola, taraha Kap tal-Partit Nazzjonalista?
Naħseb li jriduha u naħseb illi ki tridha hi, she could have it, għax naħseb jriduha. Irrid nara jekk tkunx kap tajba. Għax qatt ma rajta fil-politika Maltija. Irrid nara għadni. U fl-Ewropa?
M'għandix dubju li fl-Ewropa hija politika tal-Iżrael u l-Palestina u attakkawa meta kien hemm il-pajjiż liħor li anka fi protesti wiċċa ma' kullimkien. Jien naħseb li għaġġilna ftit kollha kemm aħna ta' dinja tal-West fuq il-gwerra tal-Gaza għaliex il-vittmi malajr malajr ħafna saru l-aggressuri wkoll u f'dik il-gwerra. Jisu kienu lesti biex ikissru lin-nies innoċenti biex tibda tara tfal mejtin u nixtieq naf kif dawn it-tfal kienu ħatja ta' xi ħaġa jien fil-Gaza. Għaġġilna u anke fl-Ewropa għaġġilna, inkluż naħseb Mezzola. U naħseb li se qed jindunaw.